Fahina Radio ny fotoanan'ny vaovao. Ny lohatenim-baovaontsika amin'ity androany ity, efatra ambin'ny folo febroary ankalazana androany ny andron'ny mpifankatia. Raharaham-pirenena fanompoam-pirenena mitady zazavao valonjato sy arivo ny tafika malagasy. Fanjifana moa dia mety azahoana tuberculose ny ronono na ny vokatra azo avy amin'ny ronono manta. Mikorontana kosa sady tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny zavakanto sy ny kolontsaina eto amintsika eto Madagasikara, hoy ny mpanakanto sy mpihira anankiray, dia tsy iza moa fa i Njakatiana izany. Eny anivon'ny Antenimierampirenena dia hahatratra iraika amby dimampolo amin'ny zato ny isan'ireo solombavambahoaka eny.

Dia anterina niarahaba tompoko lahy sy uh, tompoko vavy alakamisy fa efatra ambin'ny folo ny volana febroary telo ambin'ny folo sy roa arivo. Miarahaba antsika rehetra ny tokantranona ary dia manasa antsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mamo José no hitondra ny vaovao amintsika amin'ny vaovao any Tsipiriany amin'ity androany ity. Anombohantsika ny vaovaontsika androany ary dia miarahaba ny mpifankatia rehetra ary dia tsy hozoviana amintsika intsony angamba ny datin'ny efatra ambin'ny folo febroary resahana etsy sy eroa hoe Saint Valentin na ny fetin'ny mpifankatia. Midika ve izany fa isaky ny efatra ambin'ny folo febroary ihany vao tokony hankalaza izany? ireo tia sy ny tiana? Raha ny marina dia tokony tsy ho afaka ao am-bavan'ny mpifankatia izany, ary raha tena mifankatia, ary raha tena mifankatia marina tokoa, dia tokony ho Saint Valentin isan'andro ny fiainan'ireo mpifankatia. Tsy hamerina intsony ny tantaran'ity Olomasina ity toy ny fanao isan-taona isika, fa dia araka izany dia samy manana ny fomba ankalazany sy anaovany izay fety izay ny olona rehetra. Ahohatra ny manome voninkazo ho an'ny olon-tiany, ao ny manome ireo karazana ny akanjo firavaka, ao ny manome ranomanitra, fa ny tena tsy afaka misaraka amin'izy ireo kosa dia ny oroka madinidinika izay mamy dia mamy ka dia samy manana ny fomba anaovana azy avokoa ny mpifankatia rehetrarehetra. Eto izany ny Vahiniala Radio sy ny ekipa rehetra dia mirary antsika mpifankatia rehetrarehetra mankalaza ity andron'ny mpifankatia androany ity ary dia mirary antsika hanao fety sambatra ho an'izany andron'ny mpifankatia ity izany. Vaovao avy eto Andasibe ihany dia eo am-panomana ny sport scolaire ato anatin'ny ZAP ny ato anatin'ny ZAP amin'izao fotoana izao ny eny anivon'ny sekolim-panjakana. Hanome fanazavana mikasika izany Andriamatoa Andriamanombana Olivier, lehiben'ny ZAP ato anatin'ny kaominina Andasibe. Ny mahakasika ny sport scolaire, misy aloha izany ny andiany voalohany, le championnat au niveau ZAP. izay atao any Ampangalantsary amin'ny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo ary voalohan'ny volana marsa dia hanasana antsika mianakavy zany mba hiaraka hifanotrona amin'io any amin'ny kianja malalaka eny Ampangalantsary zany, zay aloha zany ny au niveau an'ny ZAPP izay hisafidianana ny ankizy handeha hisolo tena antsika. Amin'ny championnat distrika izay atao any amin'ny commune Asabotsy Anjiro, manomboka amin'ny faharoa amby roapolo ny volana marsa izany hoe vao vacances mihitsy izany ny ankizy an, dia ny ampitson'iny an fahatelo amby roapolo ny volana marsa dia efa mandeha ny ouverture officielle any Asabotsy Anjiro. Tsy ho vitan'ny eo anivon'ny sekoly irery anefa araka izany ireo kojakoja sy ny hoenti-manana amin'izany ka dia manao antso avo ary izy ireo amin'ireo malala-tanana rehetra. Ka manoloana an'izay zavatra izay indrindra no hitadiavanay fanampiana amin'ny tsika mianakavy mpiray monina rehetrarehetra ato anatin'ny kaominina Andasibe. Efa nisy ny hetsika nataon'ny mpampianatra, azo lazaina hoe adidy manokana noraisin'ny mpampianatra retraretra nanao alim-pandihizana tamin'ny fahasivy ny volana febroary teo, Resort Anabetabe moa Ireo izay nanohana ny antso tamin'izany saingy manify dia manify tompoko no vola azo tao. Zara raha misy hatreo amin'ny telo alina eo angamba ny rehefa tena miala ny depense rehetra rehetra izany teo amin'ny fanatontana ny affichage, ny invitation, ny bia sy ny tsikanokanona majinijinika. Dia manoloana an'izay zavatra izay misy karazana ankety. Kety izany an, fangataham-bola izy io efa efa nazahoanay alalana manokana avy ary amin'ny commune dia natao izany izy io hitetezana an'ireo malala-tanana rehetrarehetra mba hifanome tanana amin'ny fitondrana an'ireo ankizy ireo mankany amin'ny miatrika an'izay sport scolaire ny sabotsy anjiro izay an. Dia rehefa voaangona ny vola amin'io an, dia tsy maintsy faranana eny amin'ny commune ihany izy io miaraka amin'ny ben'ny tanàna, dia ho hita eo hoe firy le ankizy zany mety ho zaka, fa hatramin'izao aloha raha ny vinavinanay an, de mieritreritra zany zay ny hitondra, ankoatra ny hisy sport individuel ny athletisme zany an, mba hitondra sport collectif. Ireo cadet ireo angamba zany no noeritreretina mba ho entina satria tamin'ny fanokafana angamba raha tena isika mianakavy de nahita fa misy jeux de jonglage tao nataon'ny ankizy an, ka tsara ireny zavatra ireny raha mba entina miatrika mba aseho an'ny retraretra ny asabotsy anjely io sao dia mba hody aty amintsika ny coupe ho an'ireo cadet ireo. Araka izany dia tsy very maina akory ny latsakemboka aloan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra fa misy lalany avokoa izany retraretra izany. Mbola mitondra ny fanazavana amintsika Andriamatoa Andriamanombana Olivier ihany eo amin'ny micro-n'i Faly. Dia manarak'izay misy zavatra tiako hazavaina kely ary mbola omena fanentanana ho antsika mianakavy a! Misy anle dimanjato isaky ny ankizy zay tsy maintsy aloa fa adidy io de iangaviana tsika ray amandreny ny mpianatra rehetra mba samy andoa anio fa efa tonga tompoko ny fotoana tsy maintsy anaterana ny eo any amin'ny cisco io a de natao a hikarakaran'ny eo amin'ny cisco a ny championnat-n'ny distrika sy hitondrana ny ankizy a makany amin'ny championnat national de mbola vitsy dia vitsy ny nandoa tsika ray amandreny ka manentana zay eto a. Mba samy handoa an'io dimanjato isaky ny ankizy io tsika mianakavy. Io ihany no mba vola takian'ny fanjakana aty amintsika. Fa ankoatran'izay, efa betsaka angamba ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha tsy hiteny aho hafa ankoatran'ny reny kitapo sy kahie efa nozaraina tamin'ny ankizy marobe reny. Le dimanjato io zany tsy an'i Zap mihitsy io Fa io an tsy maintsy versena any am cisco, ny cisco any moramanga zany no versena an'io dimanjato io, io zany refa fataotra amzay foana io hoe isaky ny ho avy ny andro anaovana anle championnat ny distrika de misy adidy a dimanjato ariary a alohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra, ka io tompoko an tsy mankaty am zap io fa aloany am cisco, fa ny mankaty am zap an Dia le io fitadiavana atao io an, resaka alim-pandihizana dia le kety, io zany mba hitondrana ny ankizintsika makany Sabotsy Anjivo. Fa mbola ako ny andron'ny sekoly omaly, nandritra ny fandraisana fitenenana dia nanantitrantitra Andriamatoa Ben'ny Tanàna Abdoulkader fa lasa mahazo laka eto Andasibe ny fidorohana zava-mahadomelina na ny fifohana rongony. Fahalemana mba tena handray andraikitra. Tsy hampihatra mihitsiny ny lalàna mifehy an'io zava-mahadomelina io fa raha izao ny zava-mitohy dia ho tena potika tanteraka mihitsiny ny ho avin'ireto tanora ireto. Ny zavatra anaovana an'io fifohana io eny amoron-drano na ery Mahamasina dia etsy amin'ny tetezan'i Maroka eo ny toerana hifohana an'io zavatra io. Ianareo mpanabe, mety mba mahafantatra ihany ianareo Mety matsikaritra ihany ianareo. Mangata-tanana aminareo aho mba fanairana na fampifantarana ny ety anivon'ny kaominina na fokontany rehefa mahita io tranga io ianareo. Ny ao amin'ny fanabeazana fototra moa amin'ny maha zaza azy ireo dia entanina ny ray aman-dreny, entanina ny mpanabe mba samy handray andraikitra. Ary io ady amin'ny zava-mahadomelina io. Tsy andrasana ny tompon'andraikitra ara-panjakana fa manana didy ny fiarahamonina retraretra, indrindra indrindra ny ray aman-dreny a! Aiza moa ireo ankizy ireo no mahita vola io tsy azoazo fotsiny io fa vidiana na mahafantatra ianareo ray aman-dreny hoe atsy misy mivarotra an'io manana didy ianareo a! ampafantatra hoe atsy anie misy manao an'io zavatra io a! ka mahatonga an'ity zavatra ity miparitaka. Vaovao mahakasika ny fanompoam-pirenena dia efa mandeha ny fisoratana anarana eny anivon'ireo toby miaramila ho an'ireo liana hiditra ao anatin'ny miaramila zazavao araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny governemanta ny herinandro lasa teo. Ny herinandro lasa teo mantsy no nahazo alalana handray zaza vao valon-jato-sy-arivo ny Tafika Malagasy. Tsy hamaritana fari-pahaizana ny fandraisana ireo zaza vao ireo. Ilaina avokoa ny fahaiza-manaon'izay liana rehetra rehefa feno valo ambin'ny folo taona ny mihoatra izy. Tokony ho tsara fitondran-tena anefa izy izany hoe madio ny bilta laharana fahatelo mitanisa ny heloka. Tokony hatanjaka ara-batana ihany koa, hoy ny teo anivon'ny Tafika. Hisy ampahany amin'ireo zavao ireo no hotsongoina ao amin'ireo mandalo fitsarana miaramila. Mazàna anefa ny valopolo isan-jaton'izy ireo dia raisina. Mazàna anefa ny valopolo isan-jaton'ireo raisina dia mirotsaka an-tsitrapo avokoa. Hanao fanipampirenena mandritry ny roa taona ireo voaray mialohan'ny hamerenana azy anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo tsirairay avy. Ankoatry ny asa miaramila ataon'izy ireo anefa dia karazana anjara birikin'ny tafika entina hampitana azy ireo amin'ny maha olom-pirenena ihany koa ny fanompoam-pirenena ataony. Hatramin'ny fahaiza-miaina, ny fiainana an-drenivohitra mantsy dia ho ampianarina azy ireo avokoa. Mety atao hatramin'ny fampianarana ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra mihitsy aza izany. Hampita izany eny amin'ny fiarahamonina misy azy ireo izy ireo rehefa vita ny fanompoam-pirenena ataony, hoy ny jeneraly Rakotoarimasy André Lucien, minisitry ny Foloalindahy. Eo amin'ny lafim-baovaon'ny fanjifana kosa indray dia maniry toy ny anana ny fivarotana fromazy vita amin'ny tanana ary dia mila fahamaliana anefa ny fanamboarana ireny vokatra ireny satria ny tsy fitandremana kely monja dia mety ahavoan'ny tiberkilaozy ireo olona efa manjifa azy. Ahitana ny otrikaretina berkilaozy mantsy ny rononon'omby avy amin'ny omby mararin'io aretina io. Na ireny vokatra azo avy amin'ny ronono ireny aza dia rehefa tsy masaka tsara ny ronono ampiasaina dia lalana iray hiampitan'ny tiberkilaozy amin'ny olombelona, hoy ny Dokotera Harena Rasamoel, mpikaroka eo anivon'ny Ivontoeram-pirenena misahana ny fikarohana ampiharina amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny Fofifa izany. Tsy vitsy ary ireo mpamokatra manao ezaka satria mihamaro ireo mpanamboatra fromazy vita tanana no mitondra ny vokatra amidiny ho tiliana eny anivon'ny sampana misahana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny sakafo na ny ACSQDA etsy Tsaralalàna, any Tsaralalàna ny renivohitr'i Madagasikara izany. Notsorin'ny Docteur Razafindramonjy Jean, Talehan'ny HSQDA anefa fa tsy ao anatin'ireo fenitra jerena ireo tsimokaretina voatokana ireny. Ny hoe hohanina sa tsia ilay vokatra jerenay dia anjaran'ny Ministeran'ny Fiompiana no mijery izany, hoy ihany i Docteur Razafimamonjy Jean. Ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fiompiana indray kosa dia nilaza fa ny eny anivon'ny fiompiana mihitsy no mila anaovana fitsirihana ny tiberkilaozy. Tsy mbola ireo mpiompy rehetra anefa no manao io fitsirihana io raha toa ka isaky ny enim-bolana no tokony hanaovana izany. Manampy trotraka rahateo koa ny tsy fahampian'ireo mpitsabo biby, hoy i Biarman Marcelin, talen'ny sampandraharahan'ny mpitsabo biby eo anivon'ity minisitera ity. Hivadika kely eo amin'ny pejin'ny zavakanto sy ny kolontsaina isika dia roapolo taona niainana tao anatin'ny mozika ary nahita sy nahatsapa ny fivoaran'ny mozika malagasy. Nahatsapa moa i Njakatiana fa dia tsy salama ary mbola tsy sitrana ny mozika sy ny tontolo manodidina azy ka nisintonany ny lakolosy fanairana. Betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy hoy izy ka miteraka disadisa eo amin'ny mpanakanto sy ny mpamokatra na eo amin'ny samy mpamokatra, hoy ihany ity sekretera jeneralin'ny sendikàn'ny mpanao mozika eto Madagasikara ity. Ohatra nomeny, ny tontolon'ny fikarakarana fampisehoana izay hita fa efa mihasarotra sy mihena an-toerana, toy izany koa ny tontolon'ny matraquage izay manary tanteraka ny tena hira sy ny hira ara-barotra ary ny tontolon'ny dokambarotra. Lasa nisy lalàna tsy maintsy arahan'ny mpamokatra seho raha tiana hahomby ny fampisehoana amin'izao fotoana izao. Nefa tsapa fa niakatra izay tsiry ny saran'ny famokarana, hoy ihany Njakatiana. Nanohitra soso-kevitra i Njakatiana raha nifanakalo hevitra tamin'ireo mpanao gazety mikirakira ny kolontsaina ka nanaovany antso ho avo hoe aleo miara-mitaiza ilay zavakanto isika rehetra. Nisy ny fahalalana izay nampikorontana sy maha very lanja ny mozika malagasy, hoy ihany i Njakatiana. Hiverina eny anivon'ny Antenimierampirenena kosa isika dia tapaka tao anatin'ny filankevitry ny minisitra omaly teny amin'ny lapan'ny Iavoloha fa na hahatratra iraika amby dimampolo amby zato ny isan'ireo solombavambahoaka handray ny handray ny toerany eny anivon'ny Antenimierampirenena eny Tsimbazaza. Raha sivy amby roapolo amby zato moa izy ireo teo aloha Araka ny fanazavana avy amin'ny minisitry ny Kolontsaina sy ny vakoka sady mpitondra tenin'ny governemanta, Elie Ravelomanantsoa omaly, dia nampifandrafiana amin'ny isan'ny mponina isaky ny fari-piadidiana manerana ny distrika eto Madagasikara ny isan'ireo solombavambahoaka ireo. Ny antontanisa avy amin'ny Instat no nanaovana io asa io ka amin'izay amin'ireo toerana ahitana mponina mihoatra ny dimy alina sy roa hetsy dia hisy solombavambaoka iray avy, araka ny fanazavany. Isan'ny nahatonga io fitombon'ny isan'ny solombavambaoka io koa ny fametrahana ny solombavambahoaka miisa roa isak'ireo renivohi-paritany manerana ny Nosy, raha oharina tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nitombo roa amby roapolo ny isan'ireo solombavambahoaka handrafitra ny Antenimierampirenena eny Tsimbazaza amin'ny Repoblika fahaefatra. Raha ny soso-kevitra avy amin'ny ankamaroan'ny mpanao politika hanana sonia ny sori-dalana dia tokony hahatratra enimpolo amin'ny zato eo ho eo ny isan'ireo solombavambahoaka ireo izao mijanona ho iraika amby dimampolo amin'ny zato izao. Amin'izay resaka fiainam-pirenena izay ihany dia nilaza tsy hilefitra amin'ny fampiakarana fitsarana ny raharaha mahakasika ny fikambanana eo anivon'ny Filankevitra Ambony Tetezamita ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny birao mahaleotena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco izany. Notsindrin'ny tale jeneralin'ny Bianco, ny jeneraly Fally Rabetrano omaly, teny Ambohibao, fa tsy misy raharaha maty ankaranany ao amin'ny Bianco na iza na iza voakasik'izany fa tsy maintsy ampitaina any amin'ny fitsarana ary tsy izahana tavan'olona izany raharaha izany. Ny voalaza fa fisiana fanodikodinam-bola eo anivon'ny ministeran'ny Fahasalamana izay notantanin'ity mpikambana eo anivon'ny cst ity no fototry ny fanenjehana ataon'ny Bianco. Olona enina eo eo no voalaza fa voarohirohy ny momba io raharaha io. Izay ny makasika an'iny vaovao iny. Andeha ataontsika indray mihelatra kosa tompoko lahy sy tompoko vavy ny vaovao avy any ampitan-dranomasina any. Mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny mikasika ilay fifangaroanan'ny henan-tsoavaly tamin'ny hen'omby namidy tany Frantsa izay efa niely sy niparitaka tamina firenena maro. Nandray fanapahan-kevitra noho izany ary ny Kaomisiona Eoropeana ny tsy maintsy hizahana ny ADN-ny hena vao mivoaka amina orinasa anankiray mba hahafahana mamantatra tsara ny singa ao anatin'izany hena izany. Ho hitantsika ihany moa ny fandehan' ny tantaran' ity henan' ny soavaly nifangaro tamin' ny henomby ity, izay efa notanterisika matetika teto amin' ny fampahalalam-baovao ny Vahiniala Radio. Avy any Venezoelà kosa dia miharatsy hatrany ny toe-pahasalaman' ny filoha venezoelàna Hugo Chavez amin' izao fotoana izao. Araka ny vaovao nampitainy ny filoha lefitra venezoelàna Nicolà Maduro tany Caracas dia anisan' ny sarotra dia sarotra ny ôperasiôna ny fandidy fikarakarana sy ny fandidiana atao aminy amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra, raha ny tantara fohifohy moa dia homamiadana na cancer ny aretina mahazo ity filoha Venezueliana ity. Efa ho roa volana mahery izao ny lehilahy no mitsabo tena any amin'ny hopitaly iray any Cuba. Sivy amby dimampolo taona ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary dia ho fantatsika miandalana ihany koa ny fivoarany ny toe-pahasalamana Andriamatoa Hugo Chavez filoha Venezueliana amin'izao fotoana izao. Mifarana sady tompokolahy sy tompokovavy ny vaovaontsika tamin'ity androany ity. Isaorana be dia be faly sy niara nanangona ny vaovao ary Mamy Jose kosa no nitondra ny vaovao tamintsika tamin'ity androany ity. Ny lohatenim-baovao izay nentina tamintsika teny am-piandohana ary. Efatra ambin'ny folo febroary, ankalazana androany ny andron'ny mpifankatia. Raharaham-pirenena, fanompoam-pirenena, mitady zaza vao valonjato sy arivo ny tafika malagasy. Fanjifana moa dia mety ahazahoana tiberkilaozy ny ronono na ny vokatra azo avy amin'ny ronono manta. Mikorontana kosa sady tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny zavakanto sy ny kolontsaina eto amintsika eto Madagasikara, hoy ny mpanakanto sy mpihira anankiray, dia tsy iza moa fa i Njakatiana izany. Eny anivon'ny antenimierampirenena dia hahatratra iraika amby dimampolo amin'ny zato ny isan'ireo solombavambahoaka eny. Ny vaovao fanenjehana CST kosa dia nilaza fa tsy mizaha tavan'olona ny Bianco eo am-panatontosana ny asany. Farany tanteraka araka izany tompoko lasa mpivavy ny vaovaontsika dia manome fotoana anao ho amin'ny rahampitso indray mandra-pihaona tompoko lahy mandra-piresaka tompoko vavy ary dia sorona hatrany anao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny vahiny ala radio mandra-pihaona vetivety ary